Özüň barada bir aýdyp berseň, sen kim, nireden, nirde okadyň, nirde işleýäň şu zatlary gysgaça aýdyp berseň. Sag bol agam çagyranyňyz üçin. Men Kakýerli Hommat, Hommat Hommadow diýýärler, legalny şolar ýaly, legalny. Özüm Murgap, Mary welaýat Murgap etrabynda doglan, şu taýda öňübösen, Marydaky türkmen türk mekdebini gutaran, soň Türkiýede Gaziantep uniwersitetinde typ fakultetini gutardym, Medinstitut, Dil we türk edebiyatı. Onnoň Istanbulda azrak anesteziologiýa rezidentura etdim, Amerika gelmänkäm. Onnoň Amerika iki müň on birde gutardym uniwersiteti. Amerikada iki müň on ikiň soňlaryna dogry geldim, sentýabryň soňuna, oktýabryň başlaryna. Nämede, Nýu-Jersey, Nýu-Ýork taraplarynda iki ýyl, iki üç ýyl research etdim, araşdyrma, medical, clinical, kliniki anesteziologiýa, reanimasiýa bilen baglanyşykly. Soňundan iki müň on altyda iç keselleri rezidenturasyna kabul aldym Filadelfiýada. Üç ýyl şol iç keseller rezidenturasy, ondan soňam Templ uniwersitetinde anesteziologiýa rezidenturasy, iki sany branşda rezidentura etdim. Iki müň ýigrimi ikide gutardym ony. Üç-dört, üç-dört ýyldan bärem anesteziolog bolup işleýän. Akademiýada işledim iki ýyl ýaly Templ uniwersitetinde. Ondan soň South Jerseyde, New Jersey-iň aşak gapdalynda Filadelfiýa ýakyn bolan South näme diýilýär South günorta Jerseyde Virtua Health diýip bir gospitallar ulgamy başlataýda işledim. Onnoň biziň gelin nemesini gutardy, rezidenturasyny, ol AKŞM-de akuşer-ginekologiýa bölüminden. Onda oň bir taraplarda maşgalasy bar, Wirjiniýa taraplarynda, şo taýyk ýaňy-ýakynda şo taýyk göçdük. Gelin mesni-da, gelin amerikaly?
Hawa, Nýu-Ýorkly. Nýu-Ýorkly, okey. Häzirem indi
Häzirem şu wagt şu wagt Virgin ýaňyrak Waşington bir aý soňra Virgin Virginiýaň demir gazyk kapitallaryna Waşington diýseň edil on bäş ýigrimi manat aşagynda çy töwereklerde işleýän Kaiser Permanente näme näme diýilýär iş berenim şol Kaiser Permanente. Edil ýoluň ýoluň aňyrsynda iki swetofar aňyrda bizde-de bärde Kaiser Permanente uly bir nemesi bar binasy bar. Hawa bä bi töwereklerde men badyr öýdemokdym köplenç Kaliforniýa we nemede North West şu tarapda has uly olaň öz strahowanýalary bar onuň öz doktorlary bar Ondan biz diňe Kaiser strahowaniýasy bolan pasiýentlere seredýäs, şolaryň operasiýalaryna girýän. Dogry.
Men täzeräk başladym. Bir aý ýarym Gutly bolsun, ýurt garşy alsyn. Täze göçüpsiň, täze başlapsyň. Haýyrlara wesile bolsun. Men şu wagt diňledim.

Sabyr etseň bolýar, murny ylgasaň hemme zadam bolýar. Dogry.
Antepde, nawerno, bäş ýyldyr, dogry dälmi? Ýedi, ýedi ýyl.
Ýedi ýyl, oo.
Soň Istanbulda ýene iki ýyl. Istanbulda men asistanlyga başladym, ol bäş ýyllyk rezidentura, gutarmadym ony.
Biz biz wagtlarynda eger türk watandaşy bolmasaň aýlyk berilenokdy daşary ýurtly rezidentlara onnoň kyn o taýda hemä ýene ýetmiş seksen ýetmiş seksen sagat hepdede işlemeli asistanyň asistanyň etmeli oň daşyndan hem çasny bir ýerde işläp günüň görmeli bolýar kyn bolýardy onnoň äý A Amerikanyň egzamini bar eken, şular ýaly asistanyň otelde edip bolýan eken zat diýip eşitdik. Ondan şeý bir ýerlerden kitap tapdym. Ondan kitaplary okadym alty ýedi aý. Sor bankasy bardy, näme, medisinski ugurdan şol United Aparat Ýasemin Selam Gaziantepden. Ýasemin abla merhabalar.

Türkiýede bolsun, başga ýurtda bolsun, şo süreç hakynda birazjyk düş aýdyp berseň, nähili geçdi süreç? Amer ýagny Türkiýeden Amerika gitme süreji, onuň nähiliräk boldy, kyn ýagdaýlar boldumy, nämeleri neme etmeli, üns bermeli şo nemede süreçde, şo zatlary bir aýdyp berseň. Süreç öňden men gelemde kän biziň uniwersitetden, Gaziantep uniwersitetinden men birinji uçurum öýdýän Amerika gelen. Mhm. Aý, neme, eger hany Hajatdepe, çapa taraplaryndan bärik gelen öň gelenler ba, ondan gruppalar ba, Amerika aňyrda taýýarlanýarlar. Ondan United States Medical Licensing Exam diýip ekzamenler ba, bärdäki medinstitutdaky studentlerem şol ekzamenlere girýärler. Ondan olaň üç, üç, üç basgançakly ekzamen. Birinjisi, prekliniki sapaklar, anatomiýa, biohimiýa, başga fiziologiýa, patologiýa, mikrobiologiýa, şular ýaly branşlardan ekzamen, ony birinji üç, eger ony ýewropeýski sistemde hasap etseň, birinji üç ýyl medinstitutyň birinji üç ilk üç ýylynda berilýän sapaklar-da, bärde Amerikada bolsa Medical School-yň ilk birinji iki ýylynda berilýän sapaklarda megzamin berýäň. Oňa Step One Clinic, Preclinical Courses diýilýär. Şony bereňden soň, ýene ikinjisi bar, olam kliniki sapaklardan, hany staž edip başlaýaň, içi keselleri, Jerrahy hirurgiýa, akuşer-ginekologiýa, kadyn dogum, pediatr, ajil infeksiýa keseller, şular ýaly beýleki branşlardan kliniki ekzameni berýäň. Ondan soň başga ony bereňden soň we bärik gelip clinical skill ekzamen bar gidip teatralnyý pasiýentler bar saňa sorag berýär sen doktor şeklinde rola girip şolaň problemasyny çözmeli şikaýatlary bar bolsa diagnoz goýmaly ondan şolar ýaly on on bäş on iki sany pasiýent bar Bir-birinden girip, her biri bilen on bäş-ýigrimi minut wagtyň bar, iňlisçe gepleşýäň. Ondan soň soraglaryň neme interwýu edip, hassany barlandan soň daşaryk gerip kompýuterde ýazmaly, notuny ýazmaly, islän testiňi ýazmaly, ondan indekä geçýäň. Şular ýaly teatralnyý Ýüze görnüş şu hem hem kişisel personal skillsiňi barlaýar, hem iňlisçäňi barlaýar, hem hassalar bilen nähili kommunikasiýa gowy gurup bilýärmiň. Ondan soň şol üçüsini bereňden soň rezidentura neme edip bilýäň, saňa sertifikat berýärler. ECFMG sertifikady, olam daşary ýurtda medical school-y gutaran doktorlar üçin. Şol sertifikat alaňdan soň, seň daşary ýurtdaky diplomaň Amerikadaky medical school diplomasy bilen deňk bolýar. Şony alandan soň rezidentura başwuryp bilýäň. Hä, iňlisçäni aňyrdan Türkiýeden, ýagny öňden bardymy ýa ýene-de kurs almaly boldumy, meselem? Ýok, öňden bardy. Neme, türk mekdepden galan iňlisçäm. Aý, nemede-de, bärde ekzamene taýýarlanda medical English-da, ony öwrenýäň adatdan. Hawa, onuň medical school Türkçedi sapaklar. Ýöne medical English sapaklarymyz bardy. Ýani köp zat hani soraglar köpüsi düşünip bolýar. Adatdan iňlisçäň bolsa ýöne
konuşma gepletmek kommunikasiýa al ýedi sekiz aýyň alýar adatdan öwrenýänçäň ýöne adatça beýsiň bolsa iňlisçe Meniň türk mekdepde öwrenen iňlisçäm köplençän, ondan soň ekstra kurs almadym. Ýöne ilki geleňde bir ýedi-sekiz aý ýaly nem edýäň adak-denek. Pronunciation-y düşüner ýaly. Gepläňde adak-denek çekinýäň-de, äý men düşünerlermikä, ýalňyşarmykam, o bolarmy, bu bolarmy zat diýip. Dogry.
E, iň uly problema şol. Biz birazjyk çekinýäs. E, çekinmän şo tarapy näme edip bilsek, ol e, Cem Yılmaz diýär, tur, sen turistsiň, konuş diýär, ol nämäni ne illada näme bolmak mejburyýet mejburyýetine däl diýär, hökman. Ýa. Mükemmeliyetçilik barda bizde birazjyk e, belki de.
Öyle, 70-80%

Dogry. Ýöne hany Midwest-e gitseň, South-a gitseň, o taraplarda de-degişik bolup biler, ýöne, eee, beýle populasiýa homogen däl-de, her hili adam bar. Onnoň, eee, milletiň nemesem, eee, saňa garşy, emm, toleransy ýokarda ýany, ýa, sähel adatdan ýalňyş etseň problema däl ýany. Ony sen geň görüp, seni düzetjegem bolup duranoklar. Hawa, dogry. Ýo, menem kän, eee, gördüm. Birazjyk Ymtylsaň adam saňa kömek etjegem bolýarkä ody şuny diýmek islediňmi? Ýagny hiç hili o üstüňden şeý diýdi beý diýdi oňňar zat ýokda. Öýle öýle.
Onda indi Doktor Hommat şo nemänem soraýyn bu meselem geleniňde okuwa başlanyňda haçana çenli meselem öz jübiňden harjadyň haçan şu ýyl neme işläp para gazanyp başlap boldy?
Ilki asistana girýänçäň öz jübiňden harjamaly bolýaň köplenç.
Serdar abi de ýazmyş. Hawa, professor doktor Serdar Nurmedow aramyzda sag bolsun gatnaşýan. Serdar abi selamlar.
Stambul günlerinden hatyrlaýan. Çoluk çojuk gojaman olmuş geçen fotoraf paýlaşypsyda.
Şeý, başga näme diýjekdim. Bärde ilki geleňde özüňden harjamaly bolýaň. Sebäbi daşary ýurt aňyrdan häzir iň esasy zat plan etmeli-la sen gelejegiň bärik planyňy. Diňe ýaňky ekzamenleri alyp sertifikat alanyň bilen hem assistana girip bolanok. Sebäbi bärden recommendation letterler gerek. Näme diýilýär türkmençesi? Birisi seni häsiýetnama şeklinde ýagny men bir aplikant tanaýan ýagny ugur tapyjy birisi, çalyşgan, Eee, eee, näme şeýle güwendar birisi, eee, köp işleýär, eee, hany men muňa ynam berýän diýip, Amerikada işläp ýören doktorlardan recommendation letter almaly. Ony, ony almak aňsat däl we iki gezek ýüzüňi görkezeniň bilen hiç kim ýazanok saňa-da ony. Onnoň käbir köp, eger klinikada, branşlarda assistanlyk etjek bolsaň, eee, bärde US clinical experience islenýär. Daha önce bärik gelip staj eden bolsaň, o sana uly kömek edýär nemäňde, başwuraňda uly kömek edýär. Şoň üçin eger bärik gelmäne synanyşýan ýa planlaýan ýaşlar bar bolsa, iň gowusy Eger medinstitutda okap ýörkäň, şol birinji stepini berýäň, step bir, USMLE step biri berýäň. Ondan soňam bärik staž etmäne gelýäň, uniwersiteti gutarmanka. Sebäbi adat seniň iňlisçäň bar bolsa, ýaňky ekzamenem beren bolsaň, bärlerden kabul alyp bolýar uly ýerlerden staž üçin. Bir aýlyk bolsun, iki aýlyk bolsun. Hä, eger klinik stažam bolup bilýär, käbirlerine-de obserwership hem diýilýär. Kän hany hassa saňa kän dokundyranoklar, ýöne raundlara gidýäň, öwrenýäň, eýleki medical medinstitutlar bilen öwrenijiler bilen beraber wagt geçirýäň, professorlardan zat öwrenýäň. Raund bolýar-da, hassa başynda egitim raundlary bolýar. Olara gatnaşýaň. Onnoň şolar ýaly zatlar edibilseň uje şondan iki sanjyk staž edibilseňda okuw gutarmankan. Ekzamin okuw gutarman uje seň iki sany rekomendeýşiligiň bar letteriň bar iň gowusy üç sany köp köp köp assistantlyklara başvuraňda minimum üç sany rekomendeýşin letter isleýärler. Onnoň şolardan eger iki sany klinikalyň bolsa, biram research-yň bolsa ýa-da gelýän obserwership-edenem bolsaň, şolary okuwyň gutarmankaň edibilseň-de, onda okuwyň gutaran badyňa uje sen iki step ikinem berýäň, sertifikatyňy alýaň, uje seň nemäň taýýar, application-yň. Onda biz ony ýalyýakda, biz gelip hemme zady rekomendasiýa ulgamynda ylgamaly bolýaňda, onda ony ýaly bolan eden wagtyň Seň çykdajyň köpräk bolýa sebäbi bärde ýaşamaly öz günlük nemeleriňi Göreşeleriňi zatlaň hawa. Öň öwreniji wagtyň ony etmek kynrak ekzamenlerem aňsat däl. Emä taýýarlanmaly biram her bir ekzamen müň dollara ýakyn çykdajysy bar. Hawa. Onnoň bärik uçakly gelmeli bir aýlyk girjek galjak ýeriňe neme etmeli a onnoň oňňam çykdajysy ba ýöne un öwreniji wagtyň ony etseň e soňuna hasap hesep edýäň ol in şol has mantykly bolýa sebäbi sen ýyl bitireňokdara Mhm. Iki ýyl, üç ýyl, dört ýyl gidireň. Oň ondan hasaplaýaň. Oň dört ýylda Amerikada sen girdejiň bolmasa, sallaham bolsaň, ýeke özüň ýaşaýanam bolsaň, aýlyk minimum iki müň dollar gerek-dä. Hawa. Iň, iň pes şertlerde şol. Pes, hawa.
Iň pes ondan ony hasaplaýaň. Ol indi iki müň, iki ýarym köpeltmek on iki, köpeltmek dört, uje etek bir topar gidýär bilýäň. Ondan ony edeniňden Bäş-on müň dollar neme edip, bergä girip, uniwersitetde wagtyň bu zatlary etseň, meň pikirimçe, has çalt ýol hem has amatlyrak ýol bolarmyka diýip pikir edýän. Dogry.
Şu wagt indi biziň, meselem, Türkmenistandan gelip işleýän doktorlar barmy? Bardyr. Men doktor Nemeni tanaýan, Almazy bilýän. Bir bir bärde bar, näçe kişi bar. Amanylla diýip bir doktor bar, iç keselleri, Almaz Gurbanow, general surgeon. Men we onuň Çary Annageldiýew we Çary gimatologiýany, onkologiýany gutaryp gelýär, gutardy öýdýän indi. Indi Penn State-de Ýunus Kadamow diýip, Ukrainany gutaran bir türkmen ogly bar Bruklinde, olam Astanany gutaryp gelýär öýdýän, meniň pikirimçe. Bruklinde bäş

internal medicine, iç keselleri, pediatr, çaga keselleri, şulary köplenç daşary ýurtlular alýarlar. Demede köp, kontenjanam köp. Ýöne konkurensiýa diýilýän, competition hem köp. Hawa, konkurensiýa. Sebäbi diňe, diňe neme däl-la. Häzir meselem Amerikada Amerika, Amerikan watandaşlary bärde medical school-a girip bilmän, Caribbean School-a ýa-da gidip Polşada, Ýewropada okap bärik gelýärler. Olaryň dil problemasy ýok. Wiza problemasy ýok. Onnoň olar stažlaryny bärde edýärler, uje olaryň recommendation letterleri bar. Onnoň nemede-de, näme şol, email kommunikationlary zady, interview prosesleri, olar bizden uje Üç ädim öňde. Ondan olar bilen ýaryşýaň bir. Ondan Latin Amerikadan gelýän doktorlar bilen ýaryşýaň iki. Hytaý, Pakistan, Hindistan, Hindistan. Ýewropadan gelýäniň sany azrak, ýöne Pakistandan, Hindistandan, Hytaýdan Koreýadan, onnoň Ýewropa ülkelerinden, karoç beýleki köp kontinentlerden gelýän konkurentler bile ýaryşýan-da. Meselem, men näme diýeýin, men iç keseller eden ýerimiň ady Mercy Catholic Medical Center. Men soňky kursdakam interwýu prosesine-de girýärdim, gatnaşýardym. Biziň näçe sany On sekiz on sekiz sany slat bara on sekiz sany neme barda açdan alýa her ýyl. Ýer bar şoňa hawa. Ýer bar. Şoňa tabşyrýanyň sany dokuz müň on müň töweregi aplikant bolýa. Ondan kynda. Gaty kyn. Ondan hany gaty aňsat däl. Hemmesi medical school gutaran. Hem hemmesi ekzamenlerini beren. Ýöne oň ekzamenlerinde feýl bolmaly däl. Feýl etseň, onda ikinji gezek attempt edýäň, daşa ýörüsli bolýaň, onda uje sen dosýaň aşak gaýdýar. Elekden saýlanýaň-da. Onda oň seredýärler, hä, munuň nemesi medical school-dan alan, dekandan alan letteri gowy.

Ondan biram bärde Adak Denek özüňi ýaňky ýaly aýdyşym ýaly staž diýdim-ä uniwersitetde ýaňky staža gelseň. Seň şansyň bolaýjak ýerleri ne gitseň häzir diýelim men Gaziantep uniwersitetinden ortalama student diýelim gelýän. Harwardda Näme edýän? Staža gelýän. Meň Harwarda girme şansym düşük, çok düşük. Sebäbi iç kesellerini isleýän amerikalylar, American medical studentlerden birem Harwarda gitmek isleýän köp. Onda sen hani staž edýäň o taýda. Sen experience gazanýaň, recommendation letterem gazanýaň. Saňa He, berýän kömegi ulanyň, ýa şu taýdaky bir aýlyk, iki aýlyk tejribäňi. Ýöne, eger şol stažy etjek wagtyň, eger seň şansyň bolaýjak gospitulynda etseň-de, onda sen uje şoňa tabşyraňda, Seni tanýarlar olar. Haa. Ol bize geldi, staž etdi bul oglan, bu gyz, biz ony tanaýas. Ondan seň dosýaň gör ýokaryk gidýär degin başa gidýär. Haa. Seni tanaýarlar. Men bul oglan bilen, bul gyz bilen işleşibilermi diýýän. Iňlisçesi problema däl bizem tanaýas onnoň seň şansyň köpelýada. Onda strategic move da oda bir dogry ýeri saýlamak. Dogry ýeri saýlamaly hawa. Dogry ýeri saýlamaly. Biram ýaňky ýaly staj staj research üçin özüň etmeli hiç kim saňa ýol görkezenok. Onnoň kisa ony cover letter ýazýaňda uradýaň ene men ene diýeli men Hommat Hommat şu wagt üçünji kurs dördünji kurs medical student Türkiýeden ýa Türkmenistandan ýa Orsýetden ilerde men assistanlygy eýitimini Amerikada almak isleýän ekzamenlerimi berdim birinjisini Siziň siziň gospitalda şular ýaly mümkinçilik bar. Şu mümkinçilik maňa berilse, uly minnetdar bolardym. Ine ekzamen, ine meň CV-mi aşakda goşdum. Indi dekanymdan rekomendasiýa letter. Meň e-mailim şul, telefon nomerym şul. I'm looking forward to hear from you. Kysa bir paragraf öz näme isleýäniňi aýdýaň. Sebäbi bir bir sahypa ýazýaň oňa Oňa jogap berenoklar-da. Onda şondan, şondan iki ýüz, üç ýüz sany e-mail ugratmaly birini alýança. Bir sany jogap alýança. Şonuň üçin näme bolmaly däl-la? Adyny sen aýt. Göwün pes
demä düşmeli däl. Umytsizlige.
Umytsizlige düşmeli däl. Ony öwrenýäň, ony ýuwaş-ýuwaş. Ondan bolmasa ol elekden elenip gidýäň, umytsuzlyga düşseň. Sebäbi Öňüňden bir gapy açylýança ýüzüňe ýene kyrk-elli gapy ýapylýar-da. Dogry.
Onnoň aly, ony şo sistema şon ýaly, bir gireňden soň ony özüň öwrenişip gidýäň içinde. Onda agressiw bolmany öwrenýäň, assertive bolmany öwrenýäň. Onnoň iň köti, iň neme zady utanmaly däl-de, çekinjeň bolmaly däl. Gaton ýaly agressiw hem bolmaly däl, ýöne assertiw bolmaly. Hany näme, näme isleýäniňi bilmeli, garşy gapdalyňy aýtmaly. Iň näme jogap, ýa jogap ýazmazlar, saňa hiç hili negatiw täsiri ýok, ýa-da ýok diýerler, negatiw täsiri ýok.
Belkide yok diyse hasam belkide adamy nem eder ol
motivaciya bolar yo men gazanjak diyip nem etmen wazgeçmen givap etmen dowam etmek znaçit neme açar nemelerden biri da key pointlardan biri. Hawa hawa. Oh my old coworker Chris Hoffman is there.
Hi Chris.
Epçil. Epçil. O näme diýmek? Serdar Nurmez epçil diýip ýazypdyr muny. Serdar aga täze sözler tapýar öýdýän. Sag bol.
Men türkmençe muňa.
Sen dostlarym, sen dostlarym giripdir. Chris, we we doing interview in Turkmen. I'll, I'll explain you later.
okay, uh, indi men şunda soraýyn. Şu prosesde, yani uh, Türkiýeden Amerika gelen uh, süreçde iň gynalan ýeriň näme boldy? Meselem, wah şuny etmän, şunda edemde has gowy boljak ekeni diýip maslahat berip biljek bir poýntyň plus şuna dogry edipdirin wagtynda şuny edenim gowy bolupdyr diýen zatlaryň barada aýdyp berseň. Indi şu kiçi e- nýuanslar diýeli. Nýuanslar eý çekinýäň eý meň indi hany application-ym gowy däl ýeterli däl diýip pikir edýäň özüň eý meň iki sany letterim ba
ekzameninem berdim ondan step üç diýip birem ekzamen ba ol açykdanlyga başlandan soňam berip bolýar ýöne Birinji ýylyň gutarmankaň şony bermeli. Ol has kliniki ekzamenler. Toplamda step bir, step iki, iki görnüşi, birem step. Toplam dört ekzamen bar bermeli.
Ondan şolary berip bilseň, eý men hany şol dördünjisini hem bereýin, ässitana başlamankaň şansymy artdyrar zat diýip garaşmak Meniň pikirimçe, men garaşdym-da, şony garaşman lala ekenim. Belki, hany, bir ýyl öňür. Isleýän genjiň kişilik gözellige ýaraşan ekeni. Ana, täze söz öwrendik Serdar aga. Näme, şony, hany, özüňi ýetersiz görýäň-ä.
Bu, hany, Giribilmeseňem bir ýyl application etdiň, birinji ýyl giribilmediň, uje o tejribe, ýekeje interview alaý, tejribe, iň bolmanda sistema nähili ýöreýär, nähili applicationyň başwurýaň, nähiliräk bolýar, millet bilen nä hany programmalar, gostllar bilen nähili aragatnaşyk saklanýar, hany olar saňa interview çakylyk berende nähili gelýär, nähili jogap bermeli, ýa-da red red gelýär, red gelende nähili hany oň bilen Nädip neme edýäň, näme şol?
Baş edýäň. Baş edýäň, neme emotionally. O zatlary öwrenýäň-de.
Tejribe. Buram biziň nemämiz, men birinji şu bir ýyla garaşdym şeýdip step üçi bermäge, bereýin.
Ýani iki sany letterim bar.
Clinical letterim ýokdy. Ondan ol bir, ondan birinji ýerik bar, tabşyranda bolmady. Birinji ýylam köplenç anesteziologiýa tabşyrdym. Olam girmek kynyrak. Sebäbi ýaňky kontenjan az iç kesellerine görä.
Hemme gospitallarda anesteziologiýa assistantlygy ýok. Biram olaň ýyllyk kazanjy iç kesellerine görä azrak köpräk. Onnoň amerikaly med medical emeler ýerliler köpräk terjih etýär. Sebäbi hany meň borçlarymy gutaraýyn, çaltrak näme laýfstaýlam erbet däl, primary care-e görä zat diýip, onnoň oňa girmek kynrak bolýar. Onnoň birinji ýyl bolmady. Onnoň interwýu aldym üç-bäş ýerden, giden ýerlem olam hany men ýüz ýüz elli programma tabşyrýan, üç sany interwýu gelýär. Ondan soň üç sen şu taýdaky üç sany şansyň barda. Ondan gidip sorag berýärler hany neme etmek hany interwýu şeklinde klişe jogaplary berýär. Sebäbi biz hany interwýu nemesine alyşan alyşgyn däl-la. Hawa. Näme edýäň? Ee, gowja puan nemäňden, US-den, TCS-den gowja bal alýaň, girýäň Türkiýede uniwersitete. Hiç kim seni şahsy şekilde sözel olarak interwýu edenok. Ondan biziň şol social skillimiz ýok, aňyrdan gelýänden. Ondan birinji ýyl bolmady. Onda agyryňa gelýär, agyr degýär. Hawa, koneşna. Onda ikinji ýyl tabşyramda-da, eý, hany men iç keselleriňi tabşyraýyn, meň şansym köpüräk, indiki ýaly bolmasyn, iç kesellerine gireýin, şansym köpüräk, iň bolmanda rinimatology ederin, pulmonology, rinimatology ederin diýip hyýal bardy. Ondan şeýdip iç kesellerine nem etdim, näçe interwýu aldym-aý? Alty sany aldym öýdýän, ýöne olam ýene ýüz, ýüz elli, ýüz, ýüz ýigrimi programma tabşyrýan. Onnoň şol tabşyrma prosesem aňta arzan däl. Ilk on programmasy hersi on dollarmy, ýigrimi dollar. Onnoň on programmaň üstüne geçýäň, ol kyrk dollar bolýar. On bilen ýigrimiň arasy. Onnoň men-ä bulary neme berýän, hany degişmişdir şindi. Men ortalama hatyrladygymy aýdýan maňa. Hawa, düşündim.
Onnoň ýüzüň üstüne geçýäň welin, onnoň nemesi artýa näme şol çykdajysy ondan häzir sen iki ýüz programma tabşyrsaň uje ol bäş müň alty müň dollar diňe application fee gidýä ondan şolardan karoçym anema däl hani gaty aňsat çykdajyly ýoly ýöne meşakkatly Hawa, ýöne gowusaň gowy diýýäň-de. Hawa, ugruny ylgasaň bolýar-da-a. Ugruny ylgasaň bolmajak zat ýok. Hany men Antepde beýle synawyň ilki üçinde däldim ýany. Ilki birinji, ikinji kursdakam hatda ortanyň-da altyndaýdym. Soňundan ýuwaş-ýuwaş ylgap, ýöne ýaş wagtyň futbol oýnaýaň, oýnaýaň, muňa oýnaýaň, dikkat edilmese onnoň stažy Onnoň tom tomus ýaz okulynda galyp başlaýaň dedim men neme onda öwrenýäň äýnde men ýaz okulynda öýe gitmek isleýärin köpräk oka bolubyn ýaly boldum ýaly onnoň men eden bolsam neme edebiler diýip pikir edýän ýaly düşündim ýa owa ýani soraglar bolýa Doktor Hommat meselem häzir diýeli gelmek isleýän bar bolsa Amerika seň bilen habarlaşyp bilermi seň instagram hasabyňy paýlaşsam.

Şo taýda näme edeýin? Çünki bilýän şuda gelmek isleýänler bar, okamak isleýänler bar. Soraýanlar çünki şu taýda ýaňy bir sorag sorapdyrlar, şonam bir täzeden göreýin. Häzir tak, ýaşlara gaýduwsyzlyk, yhlasy bolmak häsiýetini nähili öwretsek bolar?
Aý, ol gaty. Eh, biläýmedim-dä. Hany, gaýduwsyzlyk, yhlasly bolmak häsiýetini? Eý, biläýmedim-dä, wara, men-ä deý, edil öňküsi ýaly yhlas we gaýduwsyzlyk-a ýok, öňki, öňkimiz ýaly öýjüräp dogardyk, hany, sebäbi bir ýola girende, soň ýollar açylýar-da, aňsatlaşýar-da, neme, şertler. Onnoň ol. Kiminle do eger sosial gatnaşygyň, dost-ýarlaň, dogan-garyndaşlaň bilen araňy gowy tutmaly. Men hany men Türkiýede uniwersitetden ýakyn iki sany, üç sany ýakyn nämem bar, dostum bar. Men şolar bilen bärde iki, üç ýyllap men kän girdeji ýok, diňe çykdajy. Şolar köp goltgy berdiler. Hem maddy goltgy, hem hem näme emek näme emotional gold köp berdim ben ay Demetme ýene bir gezek synaş juda bolmady ýene gelersiň Türkiýede asistana başlarsyň. Oje hani neme däl la ýoluň sonu däl hani eger Ýaňky aýdyşym ýaly statistika seretseň, kyrk pross ýaşy ýurtlylaryň kyrk prosenti töweregi birinji gezek demä giribizýär rezidentura. Onnoň aňsat däl, onnoň men bolmasa ýene neme etmeli.
Dogry. Ýa bir birim içiňde bolmaly-da, ýanki feýl bolup bilýär. Ol hany diňe ýeriňden ýykyldyňmy? Ýeriňden galýaň, jalbaryň tozuny süpürýäň, ýeriňden galyp dowam edýäň. Dogry. Onnoň mydama gapyny urup dursaň-da, seň ödük üstüňe geleni etseň, Onuň ähli etmeli zatlaryny dama gapyny örtdürseň, biri açmasa eýlekisi açylýar-da.
Birin, birinji ýyl bolmasa ikinji ýyl bolýar, ikinji ýyl bolmasa üçünji ýyl bolýar. Şoňa
umytsizlikden çykmaly, biram giwap etmeli däl-de hiç. Gi-giwap etmeli däl. Hany, aý-aýdyşym ýaly, hany, hemme zat gülala-güllük-dä gelemde, näme, burn-burnuň sürtülýär gowy.
Dogry. Ýöne
öwrendiň hir nirä gitseňem şon ýalymka diýýän daşary ýurda gidýäň dogan garyndaş ýok ýol ýordam bileňok dil problemaň bar wiza problemaň bar onnoň aý işlemäge rugsadyň ýok onnoň bu zatlaň hany Ol nirä gitseňem bolarmyka diýip pikir edýän. Ýöne ýaňky ýaly ol ugruny tapmak eýdip biram ýa ol saňa bagly-da. Biram aýdyşym ýaly öňden şo ýollardan geçen adamlar bar-da indi gelmek isleýänler. Indi men gelemde kän adam ýokdy. Hawa.
Men ilki gelenleriň bi gelenlerden birisi. Onnoň ýaňky ýaly indi o ýollardan geçen adamlar bar-da. Meň eden ýalňyşlygymy etmän bilýärler-de indikiler. Hawa. Maslahatlaşsalar, sorasalar.
Hawa. Amerikany ýene ýeniden keşf etmegi gerek ýok diýýär Atatürk. Ýeniden ýeniden keşf etmegi gerek ýok. Ýani bu ýoly Hindistanlar, Pakistanlar gaty gowy bolýar bu ýoly. Sebäbi ol aňyrdan 15-20 ýyl, 30 ýyldan bäri olar edip ýörenna. Olaň uniwersitetinden her ýyl 15-20 adam gelýär. Ondan olar tanaýar. Eý sen nätdiň? Ine, ine şu gospitalda şu research department her ýyl birini alýar, ondan ene şu ýylky researcherlerinden biri assistanta kabul aldy. Indi şo ýer boşalýar diýip, sen eşitýäň muny, a, ol adamyň direktoryň adyny ber maňa diýýäň, e-mail atýaň, şol boşalan ýere girýäň. Dogry.
Uje gelen soň neme. Mhm.
Gowy Doktor Hommat gaty minnetdar. Gaty gowy boldy. Çünki köpden bäri niýetim bardy. Ýene ilersinde-de ýene belki doktor ýene doktorlaryň birine sen bilen hem maslahatlaşarys. Neme ederis ýene bir doktor çagyrmak niýetim bar ýene bir üç dört neme soň. Mhm.
Nesip bolsa.
Ýok men begenýän men çynymy aýtsam Şu eden her bir interwýumda, her bir podkastymda gaty buýsanýan. Bu günem şeýle boldy. Şeýle biziň türkmenleriň bäri gelip belli bir derejä gelenlerine çynym bilen buýsanýan we şuňada begenýän şuda ileride şu temada bärik gelip işlemek isleýänler bolsa, bir zatlar öwrenmek isleýänler bolsa, olar üçin uje bärde bir rehber bar, bärde bir gaýyt barda. Ýol görkeziliji. Ýol görkeziliji bar. Şoň üçin begenýän. Bu günem bilýän şuda sen kän bir free wagtyň, boş wagtyň ýok, maşgalaň bilen geçirersiň. Köp wagtyňy aljak däl. Sag bol. Hawa, aňyrky siziň Waşingtondan, biziň Waşingtonda çaýa garaşýas. Eliň degse, nesip bolsa inşallahda garaşýas. Hyýaly ýok adam. Geliň, geliň, nesip bolsa. Birazjyk sezon uje gutaryp barýar, ýagyşlar sezony başlajak bolup dur, ýöne ýene-de neme taparys, gitmäge ýer taparys nesip bolsa. Inşallahda.
Inşallahda.
Soň girdim spesialist näme? Anesteziologiýa.
Muny men neme deýin ýene eziz podpişikler wideony bu gün ýa-da ertir ýutubda birem tiktokda paýlaşjak we Doktor Hommadyňam nemesini email adresi bilen instagramdan paýlaşaryn spesifik doktorlyk bilen baglanyşykly soraglaryňyz bolsa özüne ýazyp bilersiňiz.
Bira, bira ýene bir maslahat. Hani maddi ýönden kösenýäs, eýle bolýa, beýle bolýa, şunça çykdajy. Il, ilerde eger hani o giren bergileň bara, eden emeleň degýä. Soňunda hmm.
hani eger başgalaňda birleri bawada daýyň, agaň, daýzaň ýagdaýy gowy bolsa, sana hmm. padýaşka berseler dost ýaryň. Hmm.
Hany, bäş ýylda soň ödäp berjek, on ýyl soň ödäp berjek diýip, şular ýaly ýagdaýda borja girebilýän bolsalar, girip alsynlar, soň it pays off eventually.
Gorkmasynlar daraý, gorkmasynlar borja girmäne. Men girdim, problema ýok, alyp çykyp bolýar. Hawa, ýo, ýoly geçdik, ýoly gördük diýýäň-de.
Hawa, gorkmasynlar, degýär.
Ok.
Boldur. Okman, Bo. okman, hawa. Bor Köp abi. minnetdar.
Ee, Sag bol, işleriňde üstünlik. Ee, Sag.
Nesip bolsa ýene görüşmek umydy bilen. Häzirlikçe köp sag bol, doktor gymmat.
Minnetdar.
Sag boluň. Aha, sag bol agam.
Sag bol.